kudini pane vanozviita vana baba vezvemweya vanode machallenji uye challenji ye1 miriyoni sezvo vati vanoise chinhu muhomwe andizi kuti munoti chii nayo nyaya iyoyi munoti chii right ita challenge yako uchizvi involvawo iwe wacho ita neniwe wacho ndichada kuti pauye munhu apa ndotanga ndataura zviri muhomwe make munhu iye kwete kuti ndoya nebhegi rangu ndoti imi mitaura ikoyo wazvisiya sei newe wacho toda kukutesta ka newe wacho want to test you saka muri eh, inonditewera that's our point on this anditika million pamberi pevanhu panapa tosainirana in front of all these people we sign an agreement mira mira wait wait hold on hold on takuita challenge neni tinoda kunana rufaro stadium national sports stadium indokusiya usina izwi indotoda nguva yangu kutorera izwi chete ndobva ndatorwa pasi ndozodzoka ndichikupa izwi rako ka one nditika after kana 30 days kuona i come back with 1 million episode 2 ah ndiano oh profeti madongwe challenge accepted yili saka hanzi naprofeti madungwe ka mari 1 million ndiri kuuya kuzoitora uyu ndianoni uyu ndiyani wakabata 10 million okay okay okay java java uri kuti iwewe makandiwa manu ukakwanisa kuti chirema chendouya nacho chikafamba ndiri kupe 10 miriyoni maus dollar anditi e eh, nyaya yemamiriyoni ameno regai tione kuchawire tsvimbo nedohwe Ava ndiana prophet mukanhairi. Okay okay okay avamo muonini yacho iyi. Tone. Ya saka regai ndichitongodzoka neyani neya prophet miracle paul regai munzwe yavauya nayo nhasi vapindura futi regai mungonzwa muone vhidhiyo racho thank you much love ndokutendai nekusapota rambai makadaro sheyai tokupai malatest nyama dzese Honai Prophet Miracle. Tine vanhu vataiziva shamwari vakatengeserwa zvidhina vachinzi vachinzi zviri anointed kona hatina kumboenda tichiparidza kuti haa ah, zimbabwe hachidhina hachisi anointed haa ah. iwe ukandiona ndaakutotengesa oil shamwari siyana neni nditika siyana neni tine vanhu vataiziva vatengesa zvidhina vatisina kutombobva takaenda kuno tinenge ari kutengesa chidhina ari kuti ari anointed vanhu vakatengeswa zvakawanda wanda siyana nezvi let us respect machurches ese hakuna iwo chinoitika manje hama dzangu kune vaya vasiri kuziva zvandiri kutaura tine vanhu vanoita shanje vakaonawo nguva yeumwe munhu yasvika vanotanga kutaura taura zvinhu zvisina basa vaida kutanga kudini no nezvipopi zvavo we know those people they have been all over us trying to do this aa ah, ah. kana wine influence yanditika shandisa your influence to the benefit of people okay okay ko vanode kuita challenge ni ukada kuita challenge neni tinoda kunana rufaro stadium national sports stadium indokusiya usina izwi indotoda nguva yangu kutorera izwi chete ndobva ndatorwa pasi ndozodzoka ndichikupa izwi rako ka one nditika after kana 30 days Kuona ndo ma challenges atinoda iwa atidi ma challenges mamwe aya yekuti unoda kuzvita kunge uri super a a kuna muprofita ari super ba a a kuna muprofita ari super vese vamunoona chero ukaonawo maprofita vakagara apa vane vanhu vavo two or three atori super pa vanhu vake iva vavo nditika hakuna unonzi uyu ndiye a a i respect their prophet that i respect in zimbabwe because vanoita zvinhu zvavo eh, vachingoitawo zvavari kuita not iwe kuda kuramba uri wega nyika ino haurambe uri wega ba tibva takutaurira ko vamwe vaane mari yekukwanisa kutenga vana zigo majournalist avo munotiwo nawo haurambe uri wega ba tibva takutaurira whether you watenga journalist whether watengani whether wagadzira zvimagroup whether wagadzira mafeka accounts mwari hauzomurwisa uchimukunda whether vanhu ukatumwa vanhu enda munokomenta zvichiti wachibva mumagroup kwako i know you, you are on me kuona zvinyanya zvekuti what is happening uh, eh, mustory win i know uchibva panapa mangwana vakuti hamuchaona chaita mwari wangu hapana chamwari nini kana nguva yekufa kwamwari wangu yakwana ndichangofa yo pauri kana nguva yakwana uchangofa nditika